ta mira su omgeving. Anto esei ami ta haña masha, masha interesante di arte. E por ta arte visual, e por ta arte di literatura, you name it. Dus, awe nos ta ban para ketu riba arte, anto orguyosomente mi tin un gran artista sigur huntu ku nos. Anto e ta un artista, ban bisa, multifunshonal, kema e no ta entra si un disiplina di arte. So. E tin mas disiplina di arte cu e ta eherce awe. Nos ta papia cu Caress. Mi kere yama Caress felismente y bon bini cerca nos. Danki, danki, danki. Aha. Caress, conta nos, personan cu conoce bo, con bo a cuminsa den e mundo artistico? Bon, m'a naci den cuna artistico di mi mama, descansa en paz, Nidia Ecurie. E generacion nobo no conoce mas. So, ya, tempu ta pasa, anto nos ta lubidá, tin su facebook page, si, lo mi ke invitá esnan ku no konosé Nidia, bai riba facebook, wak su chasconan, su sketchnan, ku no ta muri, ku no tin, e no ta di niun tempu, e ta di tur tempu, masha leuk mes. Sí, ma ma nace den un puna creativo. Aha. Anto e ora y Caress bo a scoge e ora y for di chikito pa bo bay haci obra. Tanto obra literario, pero bo ta domina tambe e obra di arte visual. O sea, mi no ta kere cu tabata ni un escogencia, es mas, mi mama tabata juffrouw school. Aha. Anto e no tabata ke pa mi bay academia di arte, pasobra e ta bisa mi van de kunst kun je niet leven. E tabata ke pa mi, ta, mi bira di for di skol òf pa mi tin un trabou fiho, anto ban di dje. Kasi nan ta bisa ku arte ta ko'i bon bida, pero si si si ta bo ser, si ta bo fuente, si ta. Kosa en realidat pa mi arte ta komuniká ku divinidat. Anto ese no ta un escogencia, ese ta un honor. Y e no ta fácil, paso bo ta, bo, bo no ta competi den e mundo di uh, kiko mi tin. Bo valor, bo no ta midié na loke bo tin, Ya. bo ta midié na loke bo tin mag di crea. Mientras cu mundo ta traha riba, um, si mi tin un BMW, anto e mi ta Te men- Increíble. e no ta fácil, No. pero, pero mas difícil ta si bo no cumpli cu ken bo ta. Bunita a splica a bo sa cara es paso hopi biaha a bo tambe experenciando bisa arte ya cos di bon bida berat nos ta stimula awo awendia mi ta haya nos hobinan ta para mucho mas fuerte pa arte of nan ke studia arte ke men eynan si tin un desaroyo. Kompará ku e nos ku ta bini di e generashonnan promé ku nunka no a stimulá nos pa hasi arte nos profeshon, awor aki sí. Anto mi ta kontentu ku Caressa ketu bai e ta den e mundu di arte. Caressa kuminsá skibi na hopi edat, hopi yòn. Sí, bo sa, mi tin di gradisí mi mama p'e, paso m'a ekspresá algu na mi mama, anto el a pone mi sinta tras di su tekmashin, kusé ta mané. Mi kier sa kita a kasá ku dek mashin. E ta pará den kushina ta kushiná e mashin ta djis ei. Anto el pone mi sinta na e mashin dek bisa mi primi aki primi aya pa mi por ya skibi loke m'an ekspresá na dje. Anto ta un poema na hulandes pasobra nan a kria mi na hulandes ku ta bisa mama weetje. Soms lekt het net of ik niet besta. Als ik slaap, ben ik bang. Dan denk ik, morgen zie je me niet meer. Si ta mi prome poema. Kuater aña. Wow! Anto Kuater kuater aña. aña. Si, si. Increíbel. Si, mi tambe ta aña. Ahan. Anto Shernan, boso a skibi un poema no ta nada fácil, hè? E ta ban bisa pa un persona ku ta bisa oke awor mi tin skibi si bo no haya e inspirashon ami ami ta bisa e arte aki ta gewoon amazing poko di mi yo a bin bisa mi mama nos tin ku skibi un un poesia pa skol anto habri no mi di kuné wèl bai pensa algu ku bo gusta anto skibi rondó di dje paso ami bo sa bo no ta haya inspirashon den momento entonces ta p'esei mi ta apresia Tur hende ku ta skibi, tur hende ku ta deklamá ku sombra, e kòkita un arte, anto bo ta traspasá un un mensahe pa otro. Si, manera mi ta bisa, e energia divino ku bo ta kanalisá. Si, si. Si bo ègt hasi el e bon. Mi si ta sinta, mi ta meditá, sea hasi orashon òf meditá, anto mi ta bisa si tin algu, un mensahe ku mi mag di kompartí pa añadí balor na nos bida di nos tur. Anto, anto na miento bo ta sinta, bo ta warda p'e yega. Nan ta bisa Einstein ta sinta tabata yega na su cosa mas. E ta sinta, sinta warda. Like e cos yega. Nos mester por sinta tambe, sinta ricibi. Sinta ricibi pa bo por sigui expresa. Exactamente. Bonita. Awor, pa locual ta trata awe cu Caresta hunto cu nos, ta bay tin un actividad special cu bo ta bay haci pa publico. Si, si. Ta ta mi happy birthday mi ta bay celebra normal mi ta duna un aña un show pa aña anto mi a duna un show na januari cu a yama supera semper mi presentacionnan ta enfoca riba riba con bo por desaroya bo mes paso nos ta kere hopi bia cu nos ta victima di circunstancia victima di loke gobierno ke haci laki haci. Pero si bo pone bo mes pa supera bo por. Y awor aki e show cu mi ta duna na September ta un special edition sixty years pa celebra mi sesenta aña cu claridad, ta pens'e mi mede claridad. So mi tambe ta brega, mi no sa si ta cos di artista, bo tin Van Gogh ca corta su orea ta Van Gogh toh, ca corta su orea y bo tin. Mi ta kere ora ku bo ta asina habri pa risibí, bo ta risibí kos tin bia ku bo no tin gana di risibí. Anto e ekilibrio no semper ta fásil pa bo hañ'é. I tin hopi hende ta brega, spesialmente den un mundu kaminda kada bia e enfoke ta ménos di hende pa hende, pero riba kos hopi hende ta brega ku ku salú mental. Anto pa nos habri kaminda pa nos tur, mi ta proklamá klaridat pa tur hende i pa mi mes tambe. Awor nos tin un video di promoshon na mi wak mi mi si ban wak e video di promoshon kaba nos ta ban kombersá tokante di e obra aki.

Special prizes! Live music anda delicious mini buffet! Ho lo Caret Easings bo celebra bo sesenta aña hopi colorido, a! Cumpra bo carchi na Tuyo, Gosi, Cerulora y Santa Rosa of yama sinku binti diesshete cuarenta y seis. Bo tambe ta bin canta bolo! Dames en heren, we gaan Y naar esta het toera diep foto bay diepe tin dia diepe diesun di diepe september. Dus wak pa abo, no perdé bo ta amante eh, di one man, one woman show de caso aki shownan. Paso nos ah, artista carré sigur sigur ta trece cosnan di calidad halto. Bon pensa anto. E tema, a mi a gusta cu e tema claridad, locual sigur nos a pais mester. Cada esconde nos un tiki pasobra nos a mira que ta dia diesun di septiember bo ta celebra bo birthday um mira cu ta bay tin musica kico mas? Wel ta bay tin e one woman show naturalmente e bia aki fe ora cu bo drenta bo ta topa cu un dje personahenan e men ora bo topa cu Susanita hola buenos dias buenas noches tan feliz de recibirles no no. Ke ta straña boso ta mi mes? Ke men Susanita ta risibi e hendenan anto e ta introdusí e tema di klaridat. E ta introdusí e wega di klaridat tin un karchi pa e show riba mesa einan. Anto e ta parse un wega di bingo pero no ta bingo ta wega di klaridat ku a inventá spesial. Paso por ehèmpel den notisia, den notisia nos ta kompartí klaridat, nos ta kompartí bon notisia òf ta ora hende. Desgracia nan curpa ora kende a horta kende bai sera comparti cu mi un cos cu nos por celebra cu nos ta bai dianti cu ne anto esey nos ta bai haci nos ta bai hunga e wega di claridad pa nos corda ora e fiesta sera pa e fiesta sigui cu claridad pa nos tur tin claridad den nos mente pa nos comparti claridad cu otro anto. Ora cu nos hunga e wega cu bo gana, bo yena bo carchi, bo ta grita bingo, bo ta grita claridad, como la Susanita ta dici tai, gritamos claridad. Anto yera cu bo gana un di mi esculturanan cu mi ta traha di carton di cai huevo nan ta traha. Anto ku e eskulturanan tambe mi ke trese klaridat den e manera ku nos ta trata nos naturalesa. Na promé lugá, te ainda nos ta susha Kòrsou muchu hopi, ta fásil hende ta tira kos abou. Si bo wak e arte, e ta traha di un bleki di sardinchi. Anto tin hende ta bisa mi, Wow, e arte ta bunita! Mi ta bisa nan, E no ta bunita, pasobra si bo wak bon, Un bleki di sardinchi ku hende a benta bou. Anto ya, naturalesa a disidí di purba tap'é mas mihó ku e ta apor numa. Pero komo poeta mi sa tambe ku palabra ku mi kompartí tambe por ta skuridat. Kende mi no ke bisa, ai, nos ta daña nos naturalesa, sino mi ta bisa, ban tin un tiki mas atenshon. E Coral cu bo ta mira ta coral secu, ta skelet di loke tabata colorido boy awa. Ke men ya la seca caba. Awo e tin mata bibu den dje, ke men e ta duna espacio pa bida nobo crece, pero ban ta mas cariñoso. Ademas, si bo wak e matanan cu tin den dje ta mata cu ta crece den nos naturaleza. Jesus nos gusta importa mata. Bo sa cu cu tin mata cu ta crece akinan cu bo por traha tequila cune exporta. Anto nos no ta apreciá nos mesun, nos mesun nos. Bo sa? I esei ta loke mi ke e claridad ku mi ta expresá ku e arte aki tambe traha di karton di kai webu. Anto tur e mensahenan aki ta bini di e djesun di sèptèmber. Televidente pa abo tambe, bo mester haña mas claridad. Karchinan ta optenibel na unda? Nan ta optenibel seka ami mes. Bo por bèstèl bo karchi via di app, mi ta pisa e number. E ta sali den pantaya sinku binti diashete kuarenta i seis. Ku e bo telefon sak e potret òf skibi el aliye aliye pa abo tambe por kumpra bo karchi via di whatsapp si esaki so ta no nan no ta yama. Via di whatsapp anto na e sentronan di pago di TUIO na Gosiweg, Santa Rosa ku Seru Lora. Ok. Televidente ya abo tambe a sa unda bo ta haña bo karchinan. Un evento sigur sigur tur afo. Caminda tin música, tin wega cu bo por gana premio, bo ta haña nos One Woman Show, que men hopi cos great. Y bo ta haña bo mini buffet cerca la Hacienda Olivia. Oh, anto bo ta come anto na Hacienda Olivia, si un lugar masha gustando. Lugar masha bunita. Bo sa kico mi ta bezig ta crea, bo sa E fiestanan di kas ku nos tabata tin antes, kaminda no ta tin bululú, no ta tin bringamentu, ta fiesta ta tin. Fiesta nos ta kome, nos ta hari, nos ta selebrá, sali kurason kontentu, keda sigur un nubia, bo ta haña un nubia, un luna largu bo ta keda riba un nubia di e energia ku bo ta risibí dje fiesta. Masha dushi mes, nos ta ban p'e, nos ta ban p'e. Sigur sigur energia ta sumamente importante si nos tambe lo bai te presente pa nos tambe presencia e one women show great cu bo a bini comparti cu nos awe Carens un placer masha danki atrobe shownan corda cumpra bo carchi a porta y ban expresa claridad de un forma artistico esaki ta bo mester caminda pa nos alma dicon no laga nos ban wak y haci cos